Татар КВН лигасының ширек финалын үткәрәбез. Исәннәрмесез тагын бер тапкыр. Татар халкы борынгыдан алып биеп, җырлап, шаяртып яшәгән. Җәмәгать, без монда биебез дә, җырлыйбыз да. Шаяртабыз да. Әйдә, безнең белән шаярт! Ширек финал шулай ук зур фестиваль сыман өч өлештән торачак. Һәм инде сезнең алдыгызда сәхнәдә беренче өлеш катнашучылары. Әйдәгез алар белән танышып китик. Беренче команданың исеме Шок, гаҗәпләнү. Бузга угырга дип кергән идек. Аның урынына КВН уйный башладык диләр. Башкортостан, Сибай шәһәре, Әстәгәфирулла командасы. Рус кызлары булуга карамастан, татар КВНда катнашырга булганнар. Аларга Әйдә шаярт бик ошаган да, дәвам итергә булганнар. Чистая районы авыл кызлары! Алар авылдагы хәлләрне кабартып шаярырга килделәр. Зәй районы авыл кабартмалары. Киләсе команда озак уйлап торгач, Буш җирдән генә Бум дигән исем уйлап чыгарганнар. Дүрт ел уйнагач кына Бум без уңган малай икәнен аңладылар. Алабуга, Бум! Жюри әгъзалары, күрсәтегез, Үзегезнең смайликларны, безнең елмая торган смайлик бар, моңсу смайлик. Кемдә алар, елмая торган смайликлар иң күбе була, шулар ярым финалга уза. Һәрбер уеннан ике команда, һәрбер уенда ике конкурс, сәламләү һәм импровизация. Һәм кемнәр моны хәл итә соң? Әйдәгез, жюри әгъзалары белән танышып китик. Татар! Татар КВН лигасына нигез салган безнең символыбыз Фәридә Якуповна! Мин яратам сине, мин юксынам сиңа. Бу минем чын хисләрем Илназ сиңа карата. Илназ Сафиуллин! Киләсе жюри әгъзасын без инде әллә качан беләбез. Ул диджей да булды, видеограф, алып баручы,

Алмаз Хәмзин. Хөрмәтле жюри әгъзалары, менә бүгенге командаларга нәрсә әйтергә телисез? Фәридә Якуповна, әйдәгез, сездән башлыйк. Э, Фәридә Якуповна, каршы алабыз. Хәерле кич, э, кадерле тамашачылар, командалар. Сезне бүген сәламлим һәм инде һәрбер уен безнең өчен зур бәйрәм ул, үзенчәлекле бәйрәм. Сезгә уңышлар телим. Шәп иттереп уйнагыз, дәрт, дәртләнеп уйнагыз. Сезгә күп күп уңышлар. Рәхмәт бик зур. Ярый. Жюри әгъзалары әзер. Тамашачы, сез әзерме? Һәм инде традиция буенча командалар без булдырабыз! Хәзер безнең сәламләү конкурсы. Ләкин без моны котлауландырдык. Командалар видеореклама күрсәтергә тиеш. Ул аларның районына, төбәгенә яки аларда эшләнә торган продуктка багышлана. Менә шундый видеодан без сәламләү конкурсын башлыйбыз, аннары соң инде традицион сәламләү конкурсы. Команда безнең беренче команда әзерләнгән вакытта

Татарстан Республикасының ШТК оешмасы һәм Татар Продакшн иҗат берләшмәсе. Башлап җибәрәбез. Беренче булып сәхнәгә Башкортостан Республикасы, Сибай шәһәре, Әстәгы Фирулакованың командасы каршы алабыз. Егетләр, сәлам! Сәлам.
Бу уеннан нәрсә көтәсез? Без бу уеннан мощный уен көтәбез. Мощный.
Сезнең команда сыман мощныймы? Кемгә рәхмәтләрегезне белдерәсез? Без рәхмәтләребезне Башкорт дәүләт университетының филиалына җиткерегебез килә. Һәм безнең җитәкчебезгә Мухаммедьянов Марселга зур рәхмәтләребезне әйтәбез. Зур рәхмәт шундый команданы җибәргәнегез өчен.

Тик башкорт балалары гына бахила түгел, ә моксай кияләр. Тик Башкортостан елгалары гына агалар-агалар-агалар да Оба-на! дип борылып китәләр. Тик Башкортостан йорттары гына нигезенән алып крышаһына тиклем таштан эшләнә. Тик башкорт егеттәре генә

Беләңме, Денис? Бу гомердә мин бик нык хаталандым. Һәм минем иң зур хатам аек туйга килү. Компот. Карале, аек көенчә биеп йөриләр. Улай да була икән. Бәлки без дә эсүде ташларбыз. Кит! Алла актан тиең. Ходайдың амин дигәненә туры килеп куймаһын. Парфюм.
Духи, духи!
Егетләр, карагыз, сез кызларыгызны матурым, һылуым, бәгырем дип алып йөрегез бит. Ә мин үземнекен мендәр дип алып йөртәм. Мендәр?
Ул йомшак һүз дә инде. Ә сез беләгезме, мендәр тавык йоныннан эшләнгәнен?
Егетләр, аны анда нимә дип язылган ул? Кайда? Аны, аны анда.
Кайда? Карагыз.
Башыңды бәрмә дип язылган. Кил. Яра, егетләр булгандыр. Әйдәгез безгә Башкортостаннан Татарстанга килгәс, безгә тырышырга кирәк һәм безгә бу уенда еңер кирәк.

Әстәгәфирулла, Башкортстан! Бөтен Бөтен игътибар безнең жюри әгъзаларына. Бу чыгышны ничек бәялисез? Әйе, инде смайликлар, э, елмая торган, елмая торган, барысы да елмая торган смайликлар. Котлыйбыз сезне, егетләр. Э, Берәр сүз, берәр сүз. Жюри әгъзалары ошадымы? Нәрсә әйтерсез? Илназ Сафиуллин. Ага, сәлам сезгә дә Татарстаннан. Сәламнәребезне җиткерегез. Егетләр, теге тынычлана күрмәгез. Фестивальне менә бүгенге менә бу чыгышны ачып җибәрү авыр диләр, ләкин барыбыз да смайлик куйдык. Ни өчен? Чөнки сезне әлегә чагыштырып булмый бер беркем белән дә. Шуңа күрә теге не расслабляйтесь. Яхшы гына, матур гына уйнагыз алга таба. Рәхмәт. Әйе, Илназ, монда басып сөйләргә мәҗбүри түгел. Әйе, утырып да сөйли аласың. Ярый, рәхмәт, Рамил.
Ярый, егетләр, бик шәп, алкышлар, Башкортстан, Степай шәһәре. Сау булыгыз, рәхмәт, егетләр. Егетләрне карадык, хәзер инде кызларга күчәбез. Чистай шәһәреннән килделәр авыл кызлары, каршы алабыз. Сәлам, кызлар. Сәлам.
Бу уеннан нәрсә көтәсез? яңа хисләр, яңа дуслар, җиңү көтәбез. Бик матур иттереп татарча сөйләшергә өйрәнгәнсез, кызлар. Рәхмәтләрегезне кемгә белдерәсез? Чистай шәһәренең яшьләр үзәгенә һәм мәктәп директоры Анна Юрьевнага рәхмәт әйтәбез. Бик зур рәхмәт, рәхмәт сезгә. Әйдәгез, йөгерәбез! Киттек! Авыл кызлары продакшн тәкъдим итә.
Чәй янына берәр тәмле әйбер булса, яхшы булыр иде. Ну ярар инде.
Ә син миңгерәү акчага кедалдың.

Чистайда бөтен заводлар ябылды, тик Яшәлүзен сөт комбинаты гына эшли. Хәләл!
Исәнмесез, дуслар! Бешистайдан авыл кызлары! Сезнең алда чып-чын татарлар! Наташа, Вика һәм мин, Анжела. Без дүрт ай буе татар телен өйрәндек. Ничек булдыра алдык, шулай өйрәттек. Менә Наташа сүзлек алды. Әйе.
Чайник яхшы тора.
Мин татар егете таптым. Кайдан? Уразада белеш тотып бара идем, миңа иярде.
Да. А я четыре месяца свинину не ем. Ни өчен?
По выходным.

Время посвящения! Илназ, әйе, әйдәгез, әйдәгез!
Бер үбәсем килә.
Делаешь? У него же жена, ребенок. Әйтәм, җилкәсе каткан.

Юниорлар арасында армрестлинг буенча бөтен Россия чемпионы Анжела Ярошова.
Минем дә әйбәт, рәхмәт. Нәрсә? Нәрсә? Кызларга җенәгәнегез булдымы?
Я напоминаю, он женат. Димәк бар.
Юниорлар арасында армрестлинг буенча Сезнең кулыгыз терледеме? Анжела

Ярый, жюри әгъзалары, нинди смайлик куясыз кызларга? Әлбәттә, әлбәттә. Илназ, Илназ, синең смайлигың иң елмая торган, иң елмая торган смайлик. Әйдәгез, берничә сүз кызларга. Кем әйтә? Ага, Булат Байрамов, каршы алабыз.
Кызлар, молодцы, әфәрин. Молодцы дип әйттем мин сиңа, әфәрин дип әйттем аларга. Син аңламыйсың бит татарча. Үземнең өч кызым үсеп килә. Ничек мин сезгә башка төрле смайлик куйым? Хәр барчагызның үзенең амблуасы бар. Менә шул тоткан, дөресрәге алган курсыгызга тугры калыгыз, яме, молодцы. Барысы да яхшы сезне. Яхшы.
Рәхмәт бик зур. По-русски тебе переведут, ладно? Ладнымы?
Беренче тапкыр күрәм. Урыс кызлары татарча сөйләшәләр. Бишли ку ы Менә смайлик, елмаеп торган смайлик куймыйча ничек йөрәгең чыдар? Тагын бер тапкыр күтәрәм. Рәхмәт.
Бик зур рәхмәт, кызлар! Әфәрин! Сәхнә артына озатабыз сезне. Рәхмәт бик зур! Дәвам итәбез, дәвам итәбез. Тагын бер команда. Зәй районыннан килделәр алар. Каршы алабыз! Авыл кабартмалары! Исәнмесез! Исәнмесез!
Бу чирек финалга әзерме? Нәрсә көтәсез? Әлбәттә, без бу чирек финалдан инде өметсез шайтан гына җиңүгә өмет итеп, өмет итеп килдек. Һәм шушы проектка безне җибәргән өчен үзебезнең район башлыгы Каримов Разыйф Галиевичка, башкарма комитет җитәкчесе Хафизов Илнар Фәнилевичка, Зәй мәдәният идарәсе җитәкчесе Ревина Светлана Юрьевнага чын күңелдән үзебезнең рәхмәтебезне юллыйбыз. Әлбәттә, җиңеп кайтабыз, район данын төшермибез.
Зур рәхмәт, зур рәхмәт сезгә! Әйдәгез, кыздырыгыз сәхнәне, авыл кабартмалары каршы алабыз!
Исәнмесез, хөрмәтле дуслар! Җайлабрак утырыгыз, мин сезгә Зәй районы турында сөйлим. Зәй районы, Татарстанда зурлыгы буенча унынчы урында торучы административ берәмлек. Районның мәйданы 1900 квадрат метр. Районның экономикасы сәнәгый һәм авыл хуҗалыгы җитештерүчәнлегенә нигезләнгән. Авыл хуҗалыгы, терлекчелектә, ит һәм сөт җитештерү, игенчелектә, бодай, арпа, карабодай игү юнәлешләрен алып бара. Бездә Идел буендагы иң зур элеватор, автоагрегат заводы һәм Зәй ГРЭСы кебек оешмалар эшли. Менә шундыйлардан ул безнең Зәй районы. Нидер җитми кебек. Шикәр! Менә хәзер әйбәт.

Нәрсә сөйлисең си? Нәрсә беләм, шуны сөйлим. Хөрмәтле дуслар, сезнең каршыгызда Зәй районының иң заманча әбиләре. Узган уенда Айваз Садыйров заманчалык җитми дигән иде. Без аны төзәттек.
Исәнмесез, кызлар. Я, ничек сезгә безнең яңа звонок? Заманча сүзләр өйрәнү дәресен дәвам итәбез. Абый, абый, абый, абый, абый. Мине кайтарыгыз әле, кайтарыгыз әле. Әни бәрән баларга кайтырсың дигән ие. Туктале, не флуди, Рәмилә. Шулай итеп,
Шулай итеп, өйгә эшне кабатлап алабыз. Миңнегөл, рәхим ит. Мин бүген үгезне көтүгә куймадым. Бакча башына бәйләдем. Ята, печән ашап, чил ит итеп. Әйбәт, әйбәт. Ә хәзер, Рузилә, Кичә бәрәңге алырга бөтен туганнар кайтты. Изи.
Ай молодец! Ә хәзер әйдәгез бөтенебез бергә. Изи.
Шәп, әйбәт, әйбәт. Рәмилә, сине тыңлыйк. Без бабай белән бәрәңгене икебез генә алдык. Бабайның аягызда факапил, ята хәзер верандада чилить итеп. Бу бит инде бәрәңге алу түгел, ә травл.
Лайк! Фикерят Рафикович, нәрсә булды сезгә?

Кому? Фикрәт, без әзер!
Ух.
Аллага шөкер, алайса, әллә нинди тузга язмаган уйнап, хәлләр бетте. Шулай итеп, озын җәйге каникулдан соң балалар шәһәргә таралыштылар һәм авыл әбиләре Бәхетләренә ышанмыйча, күз яшьләрен тыя алмыйча, беренче тапкыр капка төбенә җыелдылар. Бисмиллаһиррахманиррахим.
Бисмиллаһиррахманиррахим. Бисмиллаһиррахманиррахим. Кызлар, нинди бәйрәм икәнен беләсез? Оныклар Казанга китте. Яңа тормыш башлана! Yes!
Җәй буена мин беренче тапкыр бүген өстәл артына утырып ашадым. Э, моңарчы? Җәй буе өйдә алты бозау ашатам. Чыгып малларны карыйм. Шул малларга чөгендер тураганда чөгендер капкалап йөрдем инде. Бер дә ябыкмагансың әле. Соң, ул бит шикәр чөгендере.
Ә минем онык җәй буе бизнес белән шөгыльләнде. Ниндей?
Днепрда кешеләрне йөртте. Яндекс Матай. Йөрдем мин аның белән. Начар йөри.

Күргәнегезчә, без, әбиләр, белгәнегезчә, әбиләрнең урыны түрдә. Ә монсы нәрсәне аңлата?
Ярымфинал кесәдә.
Авыл кабартмалары Зәй районы каршы алыгыз алкышлар белән! Так. Жюри әгъзалары. Кадерле әбиләр, э, гафу итегез, гранд чикалар. Э, бу юлы э, зашквар булдырмыйча, сез хайпның югары ноктасына җиттегез, шуңа күрә сезгә бу юлы бар тик мин смайликның да елмайганын гына куя алам.

105 FM дулкыннарында Уян татар, Хәерле иртә Австралия, менә мондый кич хотлайн һәм башка текә тапшыраларны Татар радиосында тыңлагыз. Һәм инде безнең мәгълүмати партнер tatarinform.ru. Дәвам итәбез, дәвам итәбез. Тагын бер команда калды. Уенда әлбәттә Алабуга шәхәре Бум КВН командасы каршы алабыз! Бум КВН командасы безнең зур фестивальдә катнашмадылар, ләкин алар Мөслимгә килделәр, без анда җәйге фестиваль үткәргән идек һәм алар Шалкан премиясын алып, турыдан-туры чирек финалга эләктеләр. Сәлам, егетләр! Сәлам!
Бу ширек финалдан нәрсә көтәсез? Ширек финалдан менә уен беткәч, тамашачының күтәренке, югары кәеф белән залдан чыгып китүен телибез. Бик яхшы.
Рәхмәтләрегезне кемгә белдерәсез? Рәхмәтләребезне Алабуга шәһәренә һәм Барс яшьләр үзәгенә җиткерәсебез килә иде. Әфәрин, егетләр, ядегез, кыздырыгыз сәхнәне, алга! Алабуга, каршы алыгыз! Бум, КВН командасы! Алабуга, Татарстанның иң күркәм һәм тарихи шәһәрләренең берсе. Кайчандыр монда Иван Иванович Шишкин үз сурәтләрен ясаган. Да, әлеге рәсемнәрне ясаганда ул Алабугага арты белән торгандыр, мөгаен. Алабуга! Шулай ук, армиягә хезмәткә киткән беренче хатын-кыз Надежда Дурова да нәкъ Алабугадан булган. Ул бит нинди шәһәр булырга тиеш, әгәр аннан хатын-кыз хәтта армиягә китеп югалырга риза икән? Алабуга! Һәм безнең Гөбәдия бәлеше өстендәге кура җиләгебез, Алабуганы Россиябезнең кара алтыны, нефть башкаласы диләр.
Беренчедән, кара алтын түгел, ә ак. Икенчедән, нефть түгел, ә майонез. Алабуга!
Нәрсә җитештерелә соң Алабугада, дип сорарсыз сез. Ул да булса, яхшы сыйфатлы, каты һәм чиста яңгырый торган рупор. Алабуга! Алабуга! Алабуга. Казанда бүген бәйрәм, барысы булыр хәйран, тамаша шешә бәклә, кулларыңны жәлләмә. Сөйләмибез без частушка, Казан халкы турба пушка. Сәлам барыгызга да сәлам. Хәерле кич, дуслар, ниһаять Алабуга татар лигасында. Блаблакар сервисын барыгыз да беләме? Беләме? Менә без бүген Казанга килгәндә бер жюри әгъзасын утыртып алып килдек. Син моның белән нәрсә әйтәсең килә? Алмаз Хәмзин хәзер безгә 350 сум должен. Безнең җегетләр, җегетләр. Так, Айнур, син нигә шундый кәефсез басып торасың? Эй, менә кичә бер кыз белән танышкан идем, ул миңа, Өенә кайтып җиткәч шалтыратырмын, дигән иде. Ничек?
Шалтыраттымы соң?

Дуслар, ә хәзер душта булган барыгызга да таныш хәлне карап китик.
Кем соң син, ә? Шторка.
Дуслар, менә кичә генә катафалкта йөргәне. Шул хәтле шәп машина икән, малай, менә сразу күренеп тора, кешеләр өчен ясаганнар. Дуслар, хәзер күз алдыгызга китерегез, балалар бакчасында булган хәл.

Дуслар, күз алдына гына китерик, менә рэпер Альберт Нурминский урамдагы кешеләрдән акча кыса башлаган. Кайчан да булса, барсы бетәчәк гомле. Оймә инде, тот, җырлама гына только, җырлама гына!
Дуслар, минем авылдагы сыерның күзенә ак төшкәч, мин аңа LJ диеп кушамат кушарга булдым. Ә хәзер безнең киләсе миниатюраны карап китәбез.
Улым, ашарга! Эзлим, әнием, эзлим!
Дуслар, хәзерге көндә олылар һәм балалар арасында бик күп шундый аңлашылмаучанлыклар килеп чыгалар. Әйдәгез, шуларның берсен карап үтик.

Так что тот көрәгеңне, ал чиләгеңне кит теге бәрәңге казырга. Һәм ахырда нәрсә әйтеп үтәсе килә иде? Унтугызынчы гасырда мәктәпләрдә француз телен өйрәнү популяр иде һәм безгә французлар һөҗүм ясады. Ә менә егерменче гасырда немец телен өйрәнергә актуаль иде, безгә немецлар һөҗүм иттеләр. Ике ел элек Татарстан мәктәпләрендә татар теле сәгатьләрен кыскарттылар. Кемнәрдер бездән куркалар ахры.
Бум КВН командасы, рәхмәт!
Алабуга шәһәре Бум КВН командасы! Карыйбыз жюри әгъзаларына. Бүтән игътибар һәм инде нинди смайликлар куясыз микән? Елмаябыз, елмаябыз. Булат та елмая. Илназ

Айнур. Айнур молодец. Айнур тартып чыгардык һәм җегетләр бераз гына теге карарак юмор бар. Үзегезнең чыгышларыгызны бераз гына карагыз әле, яме әз генә бар дим. Ә болай Айнур молодец.
Молодец, әфәрин, Айнур һәм Бум КВН командасы. Алмаз абый. Ә, Минемчә, э, на- бу урысча сүз белән әйткәндә турырак килер. Настоящий КВНская команда.
Әйе, чын. Егетләр, рәхмәт сезгә, рәхмәт сезгә. Э, Сәхнә артына узыгыз. Менә шулай иттереп безнең сәламләү конкурсы ахырына якынлашты. Һәм инде без икенче конкурска күчәбез. Ул да булса импровизация. Барлык командаларны сәхнәгә чакырабыз. Импровизация конкурсы. Кадерле дуслар, кадерле дуслар, без оештыручылар йолдызларның инстаграмына кереп, Ниндидер кызык фотосурәтләр алып, хәзер аларны экранда күрсәтәбез. Ә инде безнең командалар шул фотосурәтләргә кызык комментарияләр әйтергә тиеш. Әйдәгез, башлап җибәрәбез! Беренче фотосурәт, импровизация конкурсы. Җавабыгыз тиз. Уйга килсә, шулай ук тиз чыгып әйтегез. Алабуга Бум КВН командасы.

Илнас үзен күреп көлә рәхәтләнеп. Ярый. Чистай.
Безнең авылдан күбрәк.
Менә. Зәй. Салават Зәкиевич мин утынны кисеп җара бетердем, рәсим бер кая да юк.
Шәп. Әйдәгез, Алабуга. Охо, болардан бит ничә гитара ясап була.
Әйбәт, әйбәт. Икенче, өченче фотосурәткә күчәбез. Ә, Игътибар экранга. Ага, менә. Так. Зәй.
Әтәч менгән киртәгә, кикерику китәргә.

Картаям дип уфтанма, уфтанма, уфтанма!
Әйдәгез, әйдәгез Алабуга. Таныш булугыз, Эльвина Греевна.
Кызык. Зәй.
Чәчем бар, әлхәмдүлиллә. Тик үзем карт, әстәгъфирулла.
Ярый, әйдәгез икенче фотосурәтне күрсәтик, игътибар экранга, менә. Аһа. А, татар малай монда утыра ул.
Бря. Так, уйлыйбыз татар малай турында. Әйдәгез, чистай. О, хоть что-то поняла. Палац, как у меня в деревне.
О. Мында да аңлап, аңлый башладылар юморны. Әйе. Исәм, здравствуйте. Здравствуйте. Татар КВНна беләсезме? Э, татарлар гына түгел, э, барлык кешеләр дә килә.

Яңа татар бию өйрәнәм, дөрес эшлимме мин, карагыз әле.
Авыл кызлары, әйдәгез. Ис килми бугай.
Игътибар экранга, аһа, менә. Так. Уйлыйбыз. Монда тагын бик таныш кеше. Күреп торабыз. Каршы алабыз Зәй шәһәре.
Юк, мин аңламадым. Кем ул Руслан?
Руслан һәм Ләйсән дип язылган бит. Так. Бум, Алабуга. Хатын, Кухня әнә тегендә!
Зәй.
Товарищи, бәйрәм, бәйрәм, бәйрәм.
Тагын бер җавап. Бум, елабуга, алабуга.

сорава. Тәмле көрәш тапшыруын берләштереп, шоу-бизнес, бераз гына сәясәткә кереп, шундый сорау бирәсем килә. Тимати Собянин исәнлегенә дип бургер мөкмәкче булган иде, каплап куймакчы, хәтерлисез бит? Ә сез Рамил Агдеев исәнлегенә нәрсә мөкергә әзер?

Аңладым. Рәхмәт. Ә сез Рамил Агдеев исәнлегенә нәрсә мөкергә әзер? Рамил өчен барсын да бөгәргә әзер.
Бөгәргә әзер. Бөгәргә әзер. Рәхмәт.
Зәй районы минем яраткан район хәзерге вакытта. Так, Алабуга калды безнең. Әйдәгез, егетләр, бум КВН командасы.
Ә сез, Рамил Агдеев, исәнлегенә нәрсә мөкрергә әзер? Мин Сабантуйда пылесос өчен көрәштем, Рамил өчен вообще порву!
Рәхмәт! Рәхмәт, Булат! А, менә тагын бер тапкыр, әйдәгез, сөйләшеп алыгыз. За здравие, Агдеева! Что мы кыт готовы? Ну, в мечеть схожу, наверное.
Җитеп тора. Сезгә җиттеме? Ә, Җиттеме? Ярый, дуслар, алкышлар бери командаларга. Алкышлыйбыз командаларны. Импровизация бәйгесе тамам. Тамам. Һәм инде хәзер әйдәгез командаларны бәялибез. Шулай ук смайликлар белән, әйме? Ух, нәрсә булып бетер. Әйдәгез, э, беренче булып безнең Сибай шәһәре Башкортостан. Әстәгә Фирулаковая командасы. Моңсу, моңсу, елмая торган моңсу. Һәм тагын бер моңсу смайлик. Дүрт моңсу смайлик, берсе елмая. Фәридә апага ошады. Э, Дәвам итәбез, дәвам итәбез. Икенче команда безнең Зей районыннан. Авыл кабартмалары биш смайл. Һәм инде бергә шутласаң ун елмая торган смайл һәм Безнең авыл кабартмалары ярымфиналга үтәләр! Әйдәгез алкышлыйк аларны! Дәвам итәбез, дәвам итәбез. Әйдәгез хәзер бәялибез тагын бер команданы. Әйдәгез, Чистай районы Авыл кызлары КВН командасы. Моңсу смайл, моңсу смайл, елмая торган, моңсу һәм елмая торган смайл. Илназ Сафиуллин шулай ук куя. Рәхмәт, рәхмәт, рәхмәт бик зур. Һәм инде безнең тагын бер команда Алабуга шәһәре Бум КВН командасы, шулай ук бишесе дә елмая торган смайл. Һәм инде шулай ук котлыйбыз сезне Бум КВН командасын. Сез дә ярым финалга үтәсез. Ике команда, Бум Алабуга һәм авыл кабартмалары Зей, ярым финалга туры үттеләр. Шуның белән безнең чирек финалның беренче өлеше